Jiyanê ne xirabe maniye da kiribe bi dilî be û yê gudarî neke ji kerem ke gudarî. Te hunerê xwe yekî mijûl dibî yanî çi dixwazî bigînî çemate yanî pê kulame xwe çi dixwazî derbazî çemate bikî gudarvane xwe bikî yanî esasê te hunerî hene prînsîpê te hene çi ne?
Lê birine gelek jê dibên hunermend tu hunerê ji kî reş dikî tu ji gel reş dikî Ez rast bêjim, wexta meriv hunerekî ji gel re bike, li dawetekê tu ji gel re dikî. Ebe tu hunerekeke tu binivsînî, tu çêbikî, tu ewilî mecbûr tu ji xwe re çêkî. Bê çima? Ji ber eke tu ji xwe re çêbikî, heke pariya herî xweş çi be meriv ji xwe re carî çêdike. Tu meriv tiştekî ji xwe re çêbike, merivê tiştekî taybet çêbike. Çimkî tiştekî meriv bi dilê xwe ji xwe re çêdike. Straneke çê ku me ken ne bi dilê min be ne ji bo min be ne ji xwe re çêbikim. Sed salî ez rabim stranek çêkim jî ez pê hîs nabim. Ava ke stranekê min bi xwe çêkir heke ji bo darekî be, ji bo evîna qîzekî be, ji bo evîna welatekî be, ji bo evîna dayik û bavê meriv be, ji bo çi be ew stran bi hîs Helbet min hîs kiriya tenkez çê dikim, ez dinivîsînim û ez dixwazim wexta meriv tiştekî hîs bike, em tev qedera me yek e, ke qedera me ji alî evîniyê be, ji alî bindestiyê be, ji alî zoriyê be, her di miletê me, miletê arî, miletê êzidî her dem jî heftê çar ferman gelek xweşî û nexweşî, Reş jî gelek me dîtiye, ji ber wê jî em zanibin. Yanî straneke ez bi xwe binivîsim, heke ez tê de xwe hîs nekim, ew strana dibêjim, çawa sê gelekî an însan nê gudervan. Yanî bi hîs bikim.
Birayê min zêde em dizanin wekî pirsa hunermendî gelekî yanî karekî giran e. Rast e dixeme gelek kes xwe hesab bikin hunermend yan çi bikin lê bin wî borcî hindî kes dikare derkeve. Tu zêde çiqas wekî yanî tu jî fêr zêde fêr dibî hunara xwe pêş de dibî yanî em zanin wekî tu ser sazê jî yanî lê dixî ew her car dixebitî wekî pêş de biçî me cî da nemînî û kulamê kulamê xwe yî nû baş çê bikî yanî kar ser xwe dikî fêr dibî zêde. Rastî te re bêjim re hunerê de huner tev ne bi saz û dawet in. Huner ne tek dengê xweş e. Huner ne meriv di gotina bîne ser hev. Huner zanî çi ye? Huner meriv heke karibe bibêje temam ez kêrî, ez herime derekê ez ser dengê xwe zanibim, dengê min çi not e, heke dengê min divê deng rojê de xweş be, nexweş be, çi be, ne çi be, meriv zanibe ser çi notê meriv dibêje. Meriv zanibe ji notan heke fêm bike. Meriv zanibe. Tembûrekê berî zêde ez sivik û teknîk û meknîka bikim ê bire tembûreke paqij û temîz meriv karibe lêxe. Ez vê hûnerê yanî ez tiştek baş dibînim heke meriv ji bo nivisê jî meriv strana binivsîne gotin stran nivisandin ser hîs dimîne hîs însan çi hîs dike çi hîsa wî xurt be nexurt be ser însan dimîne. Ema. Meriv tiştekî binivîsîne bira gotin û awazê wê li hev bên. Bira bira naverokekê wê hebe, bira dîrokeke wê stranê hebe, bira yanî îro mesela tu straneke li ser evînê binivîsînim mecbûr destpêkek heta ke soneke weke klîpek serê te de be heta ke tu dikarîbî straneke binivîsînî. Yanî weke tu dikarîbî bêjî ev stranê çawa wergotin, tu çawa bi gotinê hindik û bi awazê Gelek dikarî bî straneke zengîn û evînî kurt warî de bînî ziman. Ev tiştekî pir zehmet e û her hunermendek ez bêjim dibêje jî hîsê her hunermendek cude ne. Her hunermendek gulek e, her gulek bîna wê, xemla wê û ez bêjim dîtina wê cude cude ye. Hunermendên me jî wisan e. Heke hunermendên me modern bin. Akustik bêjin, dîsa jî hunera paqij bikin ez gelekî baş dibînim. Taybî weke min gotî ê me ev vêga bêjin hunerê tek ez rajim xwe li ber tambûrê ez karim bêjim ew e tambûra xwe belkî nekê salê paş de min baştir lê dixist rastî bêjme te. Çingî me zêde dawet û ew danîn vêga ne ke meriv dibê Meriv ki xwaze ne ki tiştekî nû jê dîtî hebe, televizyon bin, konser bin, proja meriv çêbike, strana çêke, klîp û awaz ji bo mêdyên me, ji bo televizyonên me, ji bo neyê me tenê ji bo heke dîgîtal nets be, çi be, meriv dixwaze helbet ji xwe re tiştekî bike, ev stranê veke dinivîsînê weke.

Vê ez bêjim vêga heye rast e. Îro straneke taybet di dibêjî. Stranê taybet mesele cihê yekemîn strana albuma min ji xwe ke min gotî albuma min Aydîn Amara amara min keça min amara ye. Amara min keça min e, keça min ez bêjim perçak ji jiyana min e. Mixabin hinek Wext û zeman tune, em hev nabînin. Heke ji wextê be, heke çûn û hatin be, keçikeke pir delal e. Ji ev stran hîsê min ji bo keça min hate nivisandin û di pêşerojê de straneke min e dine jî gelek hîs, straneke giştî, straneke weke bibêjim, mesele. Wek ê baweriyên cûde, ne wek bawerî Êzidî, semayê wan heye, îlahiyê wan heye. Stranek weke me jî straneke olî, beytek be ne beyt dibêjin weke straneke olî, tiştekî olî ji bo navê ez dayî Îzdatî. Ev stran me çêkiriye, min hinek hîsek taybet dayê. û ji ber min giştî min dixwest ev stran ne tek miletê me yê Îzdî girêdayî Îzîdî tenê gudarî bikin ê jiyanê ev stran gudarî bikin û qebûl bikin û bi hîs tiştê ji destê min û qeweta min hatiye min nivisand gotin û awaz wek ve dibêjim ê klîpê me heta neke îro çi hene û ê derkevin. Gotin û awaz her dem ez dinivisînim. Him stranê min e, muzîka min e û proje û çi be jî bi qewata min e. Tabî ez bibêjim sponsorê min jî gelek hene. Sponsorê min yek bi yek ez gelek wan spas dikim. Vêga karin ez dixwazim îvîdarim jî piştre piştî bernameke Bernamam xilas bibe. Her sponsorek ke min ez çi be ez piştgirtiya wan jî çawa piştgirtiya min kiriye çi piştgirtiya wan bikim. Em gelek kar û emekek bi bi stran be heke bi awaz be em dibînin çawa em dibînin ji ber ku Em welatekî xerîb dijîn, heke li Ewropayê be, li Asiyê be, em li gelek belawela ne. Yekîtî û tifaqa me heke tune be, weke min got, merivê zor dariye jî û merivê hinekê ez bi çawa bibêjim, tengasî jî bivîne di alî hunerê de, muzîkê de, dîsa. Miletê me gelek pêş ketiye. Heke bi xêra înterneta be, xêra çi be gelek serkevtiyane û gelek dengxweşê hunermendên me ê li welatên xerîb û xelabî biyanî gelek bi xêra youtube wan a me hevnas kiriye, hevdîtiye û îro li vê derê ez li Ermenistanê li ziyaretê ez bibêjim.

Gelek bela wela ji em hene. Ekem milet êzdî em rabin hûnera xwe, hûnereke olî bikin mecbûr olî û siyasî tije nekeve nava straneke ke olî em bibêjin. Niha stranê siyasî kî bibêje kare dîsa jê bêje ne dijî tiştekî ne ama mecbûr stran Ê dînî be, tu bibêjî ez esasî bêjim mecbûr tiştekî taybet û tiştekî yanî rehsen be û ji bo yê hûnermendê me heke tifaq û yekîtiya wan hebe. Ne mecbûr in biratî bîst û çar saetan li malê hev. Hinek yekîtî û tifaqê wan hebe, ez bêjim tiştekî pir pir pîroz be. Ji ber ku. Tifaq û yekîtiyê de ronayî heye. Ronayiyê de jiyan heye. Jiyanê de hezkirin çêdibe, evîn çêdibe. Ji ber wê her tiştekê tiştê dinê vegirê daye. Em çiqas jî bêjin nebêjine mala te hev in. Heke tu li Ermenistanê bî, tu li Gurdistanê bî, tu li Rûsyayê bî, tu li Rojhilata Navîn bî, tu ji ku derê bî, dîsa jî em mala te hev in. Mecbûr em hûnera hev jî. û em şexsiya jî hez bikin, yekîtiyek me be, tifaqa me be. Gelek car em dibînim em têne Ermenîstanê hunermendên me Êzidiyê Rûzaviyetê Rûsya ew dibin û destê ew digirin behneka dikin em dibên belê belkî em jî ev digirin. Hema mecbûr ev tişt tune be, cudekirin tune be. Em egoîstîk nexne nava xwe. Ez bêm nav Xwedê ez ê Tirkiyeyê me, Xwedê ev ê. Îraqê ye, ev ê Rûsya ye, ev ê ev çi nan em tev miletê yek in, em destê hev bigirin. Ev pêşne wenê ez hîvîdar im ne pêşnewarek nan ez hîvîdar im heval û birayên me hûnermend yekitiyek wan hebe. Spas.
Yekî zêde yanî hêviya te ji ciwan e nêrsiya taybetî wan ciwan a kî wekî dixwaze hinûrê hinarê va mijûl be bibe sazben dengbêj çi dixwazî wan re bêjî dengê xwe wan re bigînî ya xastina te ji wan çi ye? Xastina min zanî çi ye? Vê birêne zemanê me de, wexta me berî bîst salan me dest pê kir, bawer bike înternet hewqa hebû nû derketibû em hewqa kesî bi kar nedanî. Me bi kar baniye jî hûnermendê me wî zemanê gudarî dikir bi kar nedanîn. Pişt hûnermendê me ji hez dikirin, eg dikirin. Hatin. Yanî ez bêjim zêde ew îmkanê me tine bûn. Îmkanê wan hene bira xwe perwerde bikin. Tiştê ziwan dixwazin min re ca min ji wan e bira perwerde bibim. Bira ne weke me, me ji vê ke çima ji guh me rayîştê pişt re em çûn not, deng. Ama û destpêka wê ve ji destpêka wê ve hinekê perwerdake cidî û perwerdake resmî û rajnê bawer dikim ji tevî çêtir e û. Meriv tiştekî nizanibe, meriv jî bipirse. Meriv jî bipirse, mamoste, bira, heval, dengbêj, hûnermend, kekê can, ev stran min çêkiriye, gotinê can e, awazê wê hene, çawa dixwazin, baş in? Îro ne ez tenê me, gelek hûnermendê cude cude deng bi deng, deng xweşê me hene.

Meriv qedrê hev zanibe, qîmeta hev zanibe. Hozan hozaniya xwe zanibe, hunermend hunermendiya xwe zanibe, stranbêj stranbêjiya xwe zanibe. Meriv were li derekê rojekê weke rojeke muqedes, şayiyek, rojek, dawetek meriv birayê xwe, xwişkê xwe, hunermendê hevalê xwe yê bi dûr hatî kî ji kîjan dewletî be, Kî mîvanperwer be, kî ji kişder be meriv hurmetê bide hev. Hurmet, hurmet, hurmet ji ber Xwedê hatiye, hurmetê ez pir baş dibînim. Ji ber însanekî hurmetekê bide hevalê xwe, tu dibînî ji alî dinê otomatîkmen hunermend qedir dide xwe. Mecbûr meriv qedir bi xwe bide hev, qedir bide xwe. Pêşniyarê em ev e.
Belê. Serxit me heye tiştek wekî dixeme me nepirsî. Kilîkî wekî te yê bixeverta lê dereqa wî yekî da nehate xevertan. Kesik e.
Ez dixwazim tiştekî bibêjim mesele îro gelek hozanên me, hunermendê hevalên me neb neb yanî ez bêjim bi daxwaziyeke an ji qestî an ji ji ji ji însaneke hezneke rabe straneyî xira bike û stranekî serçê bike an melodiyayî, muzîkayî, awazî bibe. Ama tiştekî kete bîra min zanî çêkek a? Gelek hunermendê me dibînim muzîk be, awaz be, gotin bin Ê hev xira dikin, dibin. Ez dijî wî tiştî me, ji ber neyê min tenê. Na ez gelek caran strana tev stranê min awazê min tinin. Ez herim dawetekê tev stranê Aydin a man ra bitinen. Ez dikarim albumek du album sê album stran û awazê xwe tev çê bikim. Ama ez nikarim daweta sê roja bi ser hev stranê xwe bêjim. Tiştekî ne rast e ez bikevim erê. Ama meriv rabe. Çiqas ez ji hunermendeke hez nekim jî anî stranayî nabicim. Wextan bi ku jî tiştekî dereke be ez meriv heqê vî însanê nexwe û meriv stranayî xiraneke û meriv gotinî xiraneke û heqê wê karibe bide. Ne ez rabim jê xirabtir bibêjim û jê xirabtir jê baştir nebêjim jî meriv mecbûr jê xirabtir nebêje. Ev pêşniyarî ke ez hîvîdar im gelekê em hurmetê bidin hevtalî hunerê de. Îro însanekê Kî ji çand û zimanê xwe re, ji kultur û rabûn û randiştina xwe re emekekê, xizmetekê bike, ez gelekî pîroz dibînim û ji gelek spas dikim.